دەست پێ بکەین؟ چەند خێراتر؟ تۆزێ خراتریکە. من دەتوانم تا دە کیلۆمەتر بڕۆم. ئەی تۆ؟ دەتەوێت ڕا بکەین؟ پێم بڵێ تۆ ڕۆژانە وەرزشێکی ڕێکوپێکی ڕێکخراو دەکەیت؟ ناتوانم بڵێم چەند ڕایەنان دەکەم، بەڵام دەزانم کە ئەوەندە بەس نییە. هەرچەند لەو شوێنەی لێی دەژیم هۆڵی ڕاهێنان هەیە بەکاری دەهێنم، بەڵام بە وردەکاری زۆرەوە نا. بەڵام دوای ئەمڕۆ هەوڵ دەدەم ڕاهێنان بکەمە بەشێکی گرنگی چالاکییەکانی ڕۆژانەم. هیوادارم، زۆر باشە. دەتەوێت بڵێیت کە کاتت نییە بۆیە کە وەرزشێکی ڕێکوپێکی ڕۆژانەت نییە؟ پێم وایە پێویستە کاتی بۆ تەرخان بکەین، من زۆر سەرقاڵم، حەوت ڕۆژی هەفتە سەرقاڵم، پۆستەکەم ئەرکی زۆرە. خانەوادەکەت چۆنن، ئەوان لە کوێ دەژین؟ خوشکێک و برایەکم هەن، دایک و باوکم لە ژیاندا ماون، هەموویان لە ناوچەی نیو جێرسی دەژین لە نیویۆرک، منیش هەر لەوێ گەورە بووم. ئەوان چۆنن بە گشتی؟ تەندروستیان چۆنە؟ تەندروستیان باشە، بە تایبەت دایک و باوکم. زۆر باشە، پێیان وتم کە خەڵکی ئێمە بە شێیکی گشتی کونسوڵی گشتی ئەمەریکایان خۆش دەوێت چونکە کەسێکی سادەیە و هەوڵ دەدات تێکەڵاوی خەڵکی کوردستان بێت، لە ڕووی کۆمەڵایەتییەوە گەرم و گوڕترە. ئەم خۆشەویستیی خەڵک و ئەم سادەیی و تێکەڵاوییەی تۆ، لە چیەوە دێت؟ باشە من چاوم بە بەرپرسانی حکوومەت دەکەوێت، چاوم بە سەرکردە سیاسیەکان دەکەوێت، ئەوە بەشێکی گرنگی کارەکەمانە، بۆ ئەوەی بە باشی لە ناوچەکە تێبگەین، پێویستە لەگەڵ خەڵک تێکەڵ بین، لەگەڵ خوێندکاران، بزنسمانەکان، ڕۆژنامەڤانان، هەروەها خەڵکی سەر شەقام، من هەوڵ دەدەم بچمە دەرەوە و چاوم بەو کەسانە بکەوێت، هەوڵم داوە گەشتیش بکەم. زۆر شوێن ماون کە هێشتا سەردانم نەکردوون، بەڵام لیستێکم هەیە و دەمەوێت سەردانی هەموو ناوچەکان بکەم بەر لەوەی ماوەی بەرپرسیارێتیەکەم لێرە تەواو بێت. بەو هیوایەم. زۆر باشە. چ شوێنێکی کوردستانت زۆر پێ خۆشە؟ زۆر شوێن هەن هێشتا سەردانم نەکردوون، نزیکەی دە ڕۆژ لەمەوبەر سەردانی ڕواندزمان کرد، بەڕاستی ناوچەیەکی خۆش و جوانە بە تایبەت کە ئێستا سەوزە، ڕووباری سەرنجڕاکێش و تاڤگەی دڵڕفێنی لێیە. بەڵێ دەرهێنەری بەرنامەکەشم خەڵکی ڕواندزە. بەڕاست بەڕاستی شوێنێکی زۆر جوانە هەرێمی کوردستان ناوچەیەکی جوانە بە تایبەت ناوچە شاخاویەکانی بە تایبەت کە ئێستا بەهارە و سەوزایی زۆرە. بەڵێ وەرزی بەهار وەرزێکی زۆر تایبەتە، ئێمە دەڵێین لە بەهاردا کوردستان بەهەشتە. چ وشەیەکی کوردی فێربوویت تاوەکو ئێستا؟ بەڵێ، بەڕاستی دەبوایە کوردیەکەم باشتر بوایە، بەڵام کێشەکە ئەوەیە لێرە زۆر کەس بە ئینگلیزی قسە دەکەن، نەک تەنیا سیاسیەکان بەڵکو ژمارەیەکی زۆر خوێندکاری زانکۆ بە ئینگلیزی قسە دەکەن و زۆربەیان ئینگلیزی دەخوێنن. بۆیە بەڕاستی زۆر قورسە کە بە کوردی قسەیان لەگەڵ بکەم. تەنیا چەند وشەیەک دەزانم وەکو. But I know a few words like like زۆر سپاس، تۆ چۆنی، باشم، a few things like that زۆر گرنگە. چەند وشەیەکی لەم بابەتە. کاتێک خەڵک بە کوردی قسە دەکەن دەتوانم ئەم وشانە جیا بکەمەوە کە. دەیانزانم لەوەتەی لێرەم کێشم چوار کیلۆ زیادی کردووە، بەڵام پلانم هەیە کە کێشم دابەزێنم. چوار کیلۆ زۆرە. بەڵام لە ڕاستیدا بە کردار ئاسان نییە، چونکە بەهۆی کارەکەمەوە خواردنی زۆرم دێتە پێش. لە کاتی بینینی سەرکردە سیاسییەکان و بەرپرسان، کاتێک ئەو هەموو شتە بخۆی، زەحمەتە بتوانی کێشت دابەزێنی، بەتایبەت کە خواردنیان بۆ تۆ ئامادە کردبێ. هەوڵمداوە خۆم لە شیرینیەکان دوور بخەمەوە بە تایبەت باقڵاوە. دەچینە سەر پاسکیل. تۆ حەزت لە کامیانە؟ دوومان لەوێ هەن دووش لەوێ. چ شتێکی کلتوری کوردیت زۆر بەدڵە؟ ئەوەی بەڕاستی زۆر بە دڵمە جلی کوردیە. خۆشم دەستەیەک جلی کوردیم هەیە هەروەها بێگومان حەزم لە میوزیکی ڕەسەنی کوردیشە. چی دیکە لە کوردستاندا پێت وایە کە شتێکی تایبەت لە سروشت و لە کارەکتەری کەسایەتی کوردیدا شتێکی تایبەت هەیە؟ بەڕای تۆ؟ بەڕاستی کورد زۆر هاوڕێیانەن هەروا زۆر میوان دۆستن بەردەوام خواردنی خۆشمان پێشکەش دەکەن لەبەرئەوەی کێشم دانابەزێت بگرە تا دێ کێشم زیاد دەکات. ئێمە شانازی بەوە دەکەین ئێمە زۆر میوان دۆستین میوانمان خۆش دەوێت. لەبەرئەوەیە ئێمەش ئەگەر ئاگامان لە خۆمان نەبێت کێشمان زیاد دەبێت. بەڵێ ئەگەر ڕاهێنان نەکەن. بۆیە من هەفتەی پێنج ڕۆژ وەرزش دەکەم، لە ڕاستیدا دەچمە هۆڵی لەشجوانی پێنج ڕۆژ لە هەفتەدا بۆ ماوەی کاژێرێک بۆ کاژێر و نیوێک. باشە. لەبەرئەوەیە لە شوراوێت ڕێکە. زۆر سوپاس زۆر سوپاس. لە زمانی کوردیدا ئەگەر کەسێک پێت بڵێت کە قۆزیت یان بڵێت شەوێکی جوانت هەیە یان جەستەیەکی جوانت هەیە دەبێت پێیان بڵێی چاوت جوانە. واتای چیە ئەمە؟

ئەو شیرینانە چەند جوان ڕازێندراونەتەوە نازانم چ بژاردەیەک بگرمە بەر چونکە ئێستا دەمەوێت هەموویان بخۆم. تۆ ئەمڕۆ ئازادی. ئەمڕۆ ئازادم ها؟ زۆر باشە. کێشەکە ئەوەیە هەموو ڕۆژێک بە خۆم دەڵێم دەبێ وریا بم چ دەخۆم کەچی دواتر خۆم ئازاد دەکەم چونکە خواردنی خۆشم پێشکەش دەکەن بەڕاستی. بۆیە کێشت زیاد دەکات. ئەم هەفتەیە چەند جار پاقلاوەم خواردووە؟ چەند جارێک؟ تەنیا لەم هەفتەیەدا. دەزانی من کێشەیەکی گەورەم لەگەڵ شیرینی هەیە حەزم لێیان نییە. حەز لە شیرینی ناکەی؟ ڕقم لە شیرینییە. ئەدی حەزت لە خواردنی سوێرە؟ نەخێر، نە شەکر و نە خوێ. کەواتە بەختت هەیە. مادام حەزت لە شیرینی و سوێری نییە، دەبێ زۆر تەندروست بی. من ڕقم لە تامی شیرینییە.

چونکە شیرینی کاریگەری خراپی بەسەر تەندروستیەوە هەیە. کەواتە دەتوانین سەیری بکەین بەڵام ناتوانین دەستی لێ بدەین ئەوە بە هەمووان دەڵێی؟ بەڵێ. سەیر بکەن و بە چاو چێژ ببینن مەیخەنە نێو گەدەتانەوە. بەڵێ ڕێک کوایە. من زۆربەیان هەڵدەبژێرم. بەڵام کەمێک لە هەر یەکێکیان. بەیانیان کاژێر چەند لە خەو هەڵدەستی. کەی هەڵدەستم؟ م، تاڕادەیەک درەنگ لە خەو هەڵدەستم، کاژێر حەوتی بەیانی هەڵدەستم. لێرە بەیانیان درەنگتر هەڵدەستم لە چاو ئەو کاتەی کە لە ئەمریکا بووم. کاژێر هەشت دەست بە کار کردن دەکەم، نانی بەیانیم زۆر سادەیە، هەندێک جار گرۆنۆلا دەخۆم، هەندێک جار تەنیا مۆزێک یان هێلکەیەکی کوڵاو بە خێرایی دەخۆم. کاژێر هەشتیش لەسەر کاری؟ بەڵێ، لەبەرئەوەی هەم کار و هەم ژیانم لە نێو کونسوڵخانەیە. ڕێگەی چوونم بۆ سەر کار تەنیا دوو خولەکە. ئەوە ڕۆتینی ڕۆژانەی منە. کەواتە دڵخوازترین ژەمی تۆ چییە؟ نیوەڕۆیانە؟ بەیانیان نیە وانیە؟ نەخێر نانی بەیانی نیە هەرچەند بە تەنیا نانی بەیانینی ناخۆم بەڵام بۆ ئێمەی ئەمریکی ژەمی ئێوارە سەرەکی ترین ژەمی ڕۆژە لە هەندێک وڵات ژەمی نیوەڕۆ سەرەکی ترینە بەڵام لای ئێمە ژەمی ئێوارە لە کوردستان ژەمی نیوەڕۆ سەرەکی ترینە بۆ من ژەمی بەیانیان سەرەکیە بەڕاست من لە خۆشەویستیدام لەگەڵ ژەمی بەیانی چ خۆراکێکی کوردیت بەدڵە؟ من زۆر بەختەوەرم چونکە بەڕاستی حەزم لە کەبابە لێرەش لە زۆربەی ڕێستورانتەکان کەباب هەیە نەک تەنیا لە بۆنە فەرمیەکان بەڵکو هەندێک جار کەباب لە دەرەوە داوا دەکەین بۆ ئەوەی بۆمان بهێنە نێو کونسوڵخانە هەروە لە زۆر بۆنە و ڕێوڕەسمیشدا لە دەرەوە کەباب دەخۆم کەبابی ئێرە زۆر باشە. حەزم لە دۆڵمەشە ئێمە دۆڵمەی ساردمان هەیە بەڵام حەزم لە دۆڵمەی گەرمە. کەمپینەکە بۆ هاندانی خەڵک بۆ وازهێنان لە جگەرە زۆر باشە. لە ڕاستیدا دەزانی من بۆ لەگەڵ ڕووداو کار دەکەم؟ چونکە ئێمە لە ڕووداو بیرکردنەوەمان جیاوازە لە بیرکردنەوەی بەڕێوەبەرایەتی کەناڵەکانی دیکە لە کوردستان. ئێمە بڕوامان بە تەندروستی هەیە. پێمان وایە کە دەبێت ئێمە هۆشیاریی تەندروستیی هاونیشتمانییان بەرز بکەینەوە. لەبەرئەوەی دەزانین من لە کۆمپانیایەکی ئەمەریکی کارم دەکرد، مووچەیەکی باشم وەردەگرت، ژیانم زۆر باش بوو، کارێکی زۆر باشم هەبوو، بەڵام من بیرم لە خەڵکی خۆمان دەکردەوە. بیرم لەوە دەکردەوە کە بەساڵاچوێک تووشی جەڵتەی دڵ دەبێت، بەڵام نازانێت کامە نیشانەکانی جەڵتەی دڵن. من هەستم بە گوناه دەکرد، دەبێت هۆشداری تەندروستی ئەوان بەرز بکەینەوە. کە تەمەنت دەگاتە سەرووی چل ساڵی، کۆمەڵێک کێشەی تەندروستی سەرهەڵدەدەن وەکوو فشاری خوێن. ڕەنگە تاوەک دەگەیە تەمەنی حەفتا ساڵی تووشی جەڵتە ببی، لە کاتێکدا لە تەمەنی لاویدا هەلی ئەوەت هەبووە ڕێگری لەوە بکەی. لە ڕێی گۆڕینی شێوازی ژیان، وەرزشکردن، خواردنی تەندروست، هەروەها بەکارهێنانی حەب و دەرمان، دەکرێت بەمانە ڕێگری لە بەرزی فشاری خوێن و زیادبوونی ڕێژەی کۆڵیسترۆڵیش بگریت. ئەگەر ئەمانە بکەی لە گەنجیدا، دواتر کە تەمەنت هەڵدەکشێ کێشەکانت کەمتر دەبن. کۆلیسترۆڵ و فشاری خوێن بکوژی بێدەنگن. ئەمە چی تێدایە؟ ئەی ئەمە چیە؟ کولەکەیە زۆر باشە ئەم دوانە هەڵدەگرن چونکە دەمەوێت شتی نوێ تاقی بکەمەوە ئەمایانم بەدڵە. دەمەوێت پارچەیەکیش لەوە هەڵبگرم ئەمە کەبابی ئەدەنەیە وامزانی کەبابی هەولێرە جەنابی کونسوڵ پێی گوتم کە حەزی لە کەبابە لەگەڵ دۆڵمەش بەڵام بە دەرەجەی یەک کەباب کەبابی زۆر پێ خۆشە لەبەرەوە ئێستا دڵی خۆش بوو کە کەباب لێرە هەیە بەڵام حەز دەکا کەبابی هەولێر بوایە دەڵێت ئەمە وای زانیوە کە کەبابی هەولێرە باشە تەنیا پارچە نانێکی بچووکم دەوێت تەنیا پارچەیەکی بچووک. تۆ حەزت لە نانە؟ نا. بەڕاستی ئارد یەکێکە لە سێ دوژمنە سپییەکە، شەکر، خوێ، ئارد. هەر سێکیان زیانیان هەیە بۆ مرۆڤ. سێ دوژنە سپییەکە. برنجیش. کەواتە بوونە چوار. واز لە برنجیش بێنین؟ بەڵێ برنجیش بەڵێ بەڵێ. کەواتە تەنیا گەر زەڵاتە و گۆشت بخۆین شتێکی باش دەکەین وانە؟ بەڵێ بەڵێ ڕژیمێکی باشە. سەیریکە هەموو سەبەتەی نانەکەی هێناوە من تەنیا داوای پارچەیەکی بچوکم کرد. ئێمە لە ڕووە زانستیەوە سێ دوژمنمان هەن. شەکر و خوێ و ئارد. دەزانم دەزانم کەواتە نان لەمانە زەحمەتە. برنجیش. من دوژمنێکی دیکەیشم هەیە. برنجە. بەڵام حەزت لە برنجە و دەتەوێ وازیشی لێ بێنی وایە؟ بەڵێ بەڵێ بەڕاستی حەزم لێیەتی بەڵام نایخۆم. یەکەم جار بوو لێرە برنجی تێکەڵ لەگەڵ دنکە هەنار بخۆم بەڕاستی زۆر خۆش بوو. کەواتە سێ دوژمنی سپی لەگەڵ برنج هیچ بواری تێدایە هەندێکیان لە لیستەکە لاببەین؟ کەواتە ئەوان دوژمنی تۆ نین، هاوڕێتن، با دەست پێ بکەین. هیچ کێشەیەکی تەندروستیت هەیە؟ پزیشکەکەم پێم دەڵێ کەسێکی تەندروستم، بەڵام چەند ساڵێک لەمەوبەر کێشەی زیادبوونی ڕێژەی کۆلیسترۆڵ و بەرزی پەستانی خوێنم هەبوو. پێی گوتم کە دەبێ ئاگادار بم، هەروەها حەبوو دەرمانیشی بۆ نووسیم. دوای ئەوە ئەو کێشانەم نەمان. ئەوەی لە پزیشکەکەمەوە فێر بووم ئەوە بوو کە هەست بە زیادبوونی کۆرسترۆڵ یان بەرزی پەستانی خوێن ناکەی. ڕەنگە ئەو زیانەی بەر جەستەت دەکەوێت لە ماوەی دە بۆ بیست ساڵدا دەربکەوێت، بۆیە پێویستە بەردەوام پشکنین بکەی و سەردانی دکتۆر بکەی. بۆ ئەوەی هەر کە زانیمان ڕێژەی کۆرسترۆڵ زیادە، دەست بکەین بە ڕێکخستنەوەی شێوازی ژیان و خواردنمان، ئێستا من ئەو کێشە تەندروستیانەم نەماون چونکە دوای ئەوە دەستم کرد بە گۆڕینی هەموو خواردنەکانم و جەدۆلم بۆ دانا. موسڵمانانی ئەمریکا ڕەمەزانیان چۆن بەسەر دەبەن؟ لە ئەمریکا ڕێژەیەکی زۆر موسڵمان هەن، لە زۆر وڵاتی جیهانەوە هاتوون. هەر لە وڵاتانی عەرەبییەوە یان وڵاتانی باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا. وەک هەموو موسڵمانانی دیکەی جیهان، موسڵمانانی ئەمریکاش بە شێوازی جیاجیا مامەڵە لەگەڵ ڕەمەزان دەکەن. لە ئەمریکا ئازادی ئەوەت هەیە چیت بوێ بیکەی. خەڵکی ئەمریکا ڕێز لە ڕەمەزان دەگرن. هەندێک جار بەرپرسانی ئەمریکا، تەنانەت سەرۆکی ئەمریکا یان وەزیری دەرەوە و بەرپرسە باڵاکانی دیکە خوانی بەربانگ بۆ مسوڵمانان ڕێکدەخەن، بەڵام جگە لە مسوڵمانان ڕێبەرانی ئاینەکانی دیکەش لە خوانەکە بانگ دەکرێن. ئەمانە بەدی دەکرێت لە ئەمریکا. ئێمە ڕۆژانە بڕی پێویستی شەکر لە خۆراکەکانی دیکە دەستدەخەین. کەواتە پێویست ناکات شەکر بەکاربێنین. بەڵێ. بەڵێ، لانیکەم ئێمە ڕۆژانە کە کاربۆهیدرات دەخۆین، لەنێو جەستەماندا دەگۆڕێت بۆ شەکر، ئەمەش هەر ئەوەیە کە جەستە پێویستیەتی، کەواتە پێویست ناکا شەکری سادە بخۆین. ڕەنگە وابێ منیش ئەمڕۆ هێندەی کەسێکی کۆمیدی وام کرد تۆ پێبکەنی. بەڵێ، لە ڕاستیدا ئەمڕۆ زۆر پێکەنیم. لە دە ساڵی ڕابردوودا لە ئەمریکا سەرکەوتنێکی باش بەدەستهاتووە لە کەمکردنەوەی ڕێژەی جەڵتەی دڵ یاخود ڕزگارکردنی ئەو کەسانەی تووشی بوون لە ڕێی بەناوەچوونی خێراوە. خەڵکیش لە نیشانەکان تێگەشتوون، خێرا خۆیان دەگەیەننە نەخۆشخانەکان. دەزانی فەلسەفەی کارکردنی من لە تەندروستیدا ئەوەیە کە ئەمەم بە سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران و بە وەزیری تەندروستیش وتووە ئامانجی منیش لە لوتکەی تەندروستی کە خۆم سەرۆکی لوتکەی تەندروستی بووم هەر ئەوە بوو کە ئامانج ئەوە بوو کە یەک پێیان بگەین پێویستە شەڕی نەخۆشیەکان ببینە دەرەوەی دیواری نەخۆشخانەکان نابێت بهێڵین خەڵکی ئێمە نەخۆش بکەوێت. ئەگەر کەسێکی ساخ نەخۆش کەوت باشترین دەرمانیشی بدەینێ لە باشترین نەخۆشخانەشدا باشترین نەشتەرگەریشی بۆ بکەین ئێمە هەر دۆڕاوین چونکە هێشتمان هاونیشتمانیەکی ساخ توشی نەخۆشی ببێت نابێت بهێڵین ئەمە ڕووبدات ئەو کاتە نەخۆشی سەرکەوتوە بەسەرمانا فەلسەفەکە ئەوەیە کە شەڕی نەخۆشی لە دەرەوەی نەخۆشخانەکان بکەین.